Mũrĩega andũ a Gĩkũyũ. Eh, Ngai no arathiĩ na mbere na gũtũrathima na nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria kĩrĩra. Ngai amwĩke wega. Rĩu ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa aciari. Aciari nĩ arĩa matũciarĩte. Nĩo matũrehire gũkũ, nĩo Ngai ahũthĩrire gũtũrehe gũkũ. Kwoguo acio nĩo aciari. Rĩu rĩ, niĩ ingĩtua kwaria ũhoro wa mũciari wakwa wa mwena ũmwe nguga maitũ, ũcio ũngĩ nĩ baba. kana Awa. Rĩu maitũ-rĩ, maitũ nĩ kuuga atĩa? Maitũ nĩ rĩĩtwa rĩa goro mũno tondũ nĩ kuuga nĩyo ma ĩrĩa iitũ. Maitũ nowe ũĩ kũrĩa twaumire. Nowe ũngĩkwĩra thoguo nũũ. Kwoguo etagwo maitũ tondũ nĩ our king, nĩ maitũ. Kwoguo ũcio rĩu nĩwe maitũ. Nake baba nĩ Awa, nĩwe mũnene. Reke njuge nĩwe mũnene witũ. Rĩu ngĩaria ũhoro wakwa niĩ njugaga maitũ na baba kana awa. Ngĩaria ũhoro waku njaragia ũhoro wa nyũkwa na thoguo. Na rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa nyũkwa, rĩtwa nyũkwa nĩ rĩtwa rĩa bata mũno. Nĩ njũĩ amwe meciragia nĩ kũrumana. Nyũkwa rĩtwa rĩu riumĩte... Harĩ kuuga nyũ nĩ nyũngũ. Hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo, nĩ getha uume nda ya mami wanyu, waumire nyũngũ-inĩ ya nda yake, tũmĩtaga na gĩthũngũ uterus. Nyũngũ, kwoguo waumire nyũngũ, na nĩ getha uume, mahĩndĩ make magĩkondoka kwa! Kwoguo nyũ ngũ, kwa! Nĩkĩo etagwo nyũkwa. Na. Ũcio nĩ nyũkwa, nake baba wanyu tũmwĩtaga thoguo. Na rĩrĩa tũkuuga nyũkwa rĩmwe andũ nĩ meciragia nĩ kũrumanwo kũrarumanwo. Ndĩrenda kũgweta kĩrĩkanĩro, ũngĩthiĩ ibuku rĩa Thama, mũrango wa mĩrongo ĩĩrĩ, kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ kaugaga, Tĩa thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũrĩa ũheetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ũngĩthoma ibuku rĩa Aefeso ithathatũ, kamũhari ka igĩrĩ, kaugaga, Tĩa thoguo na nyũkwa. Nĩrĩo rĩathani rĩrĩa rĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩingĩ biũ. Nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩa kĩrathimo. Kwoguo, rĩĩtwa rĩu nyũkwa na thoguo mũtigacoke kũrĩhũthĩra ta rĩ rĩĩtwa rĩũru, na mũtigeciria nĩ kũrumana. Rĩu nĩ rĩĩtwa rĩ gĩtĩo mũno. Rĩu tũraria ũhoro waku rĩu tũkauga nyũkwa na thoguo. Nao aarĩa kana ũrĩa tũngĩtua kwaria ũhoro wake tũkuuga ũhoro wa ithe na nyina. Na rĩu-rĩ, Ithe nake nĩ mũndũ wa goro mũno tondũ Ithe wa maroho maitũ, Ithe wa maithe maitũ. Twaragia ũhoro wa Ngai tũmwĩtaga Ithe. Tondũ ndamwĩra Baba, noguo na Ithe nĩ andũ me igũrũ biũ. Nao aciari aya megwĩtwo maitũ na nyũkwa, na twathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũkwaria ũhoro wa nyina, tũkĩaria ũhoro wao twaragia ũhoro wa nyina. Acio nĩ andũ a goro. Na rĩu ngũrĩkia na kuuga atĩrĩrĩ. Andũ acio nĩ andũ a kũheo gĩtĩo. Hĩndĩ ĩyo waigua kĩrĩkanĩro kĩauga, Tĩa thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũreetwo nĩ Jehova Ngai waku, ũrerũo gũtĩa thoguo na nyũkwa nĩ kuuga atĩa? Nĩ kũmathĩkĩra wĩ mwana, kũmathikĩrĩria wĩ mũndũ mũgima, na arĩ a mũico makũra ũkamatungata kana ũkamatungatĩra. Kĩu nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa kĩnene. Thengiũ mũno, na nĩtũgũthiĩ na mbere na kũheana kĩrĩra, na Ngai amũrathime. Amen.